croeso cynnes i chi i grigia dwy lle gwasgarwyd llwch Nicholas y Glais fel y gwyddoch chi Yym, wedi iddo fe farw, dyna oedd ei ddymuniad e, bod y llwch yn cael ei wasgaru fan hyn. Ond i ddechrau bant fan hyn, yr ni'n mynd i gael um, eitem gyda un o ddisgyblion Ysgol y Preseli.
Rwy'n breuddwydio heddiw am werin o'i ddrud.

Wi'n mynd i ofyn ar un Nerys. Nerys Nicholas, a mae'r enw na'n golygu bod yna berthynas teuluol, trwy brodas ta beth, gyda Nerys, gyda Nicholas y Glais. Wel, braint y cynrhydedd yw cael rhannu gyda chi prynawn yma eiriau hyfryd y bar lleol Wyn Owens i gofnodi achlysur arbennig um, y dadwr chuddio. Maen nhw'n godi i'r comiwnydd garreg ar dir garw'r mynydd, a down ni gofio yn ein dydd y werin a'i lladmerydd. Arwr o ddyn, plentyn ein plwy, yma fe gamodd i'r adwy. Doeth gwadu gwerth rhyferthwy cawr god aur, bro crigiau dwy. Bu delfryd ei fyd a'i fois. Yn ein bro, deryn brys drwy einioes. Codwn dros hwn, ddu neu oes, gofeb i'r Gymru gyfoes. Safodd dros Rwsia, hefyd. Ni wyddai am ddioddef ei gefndryd. Rhannodd bun gwerinoedd byd i'w hadfer rhag caledfyd. Ei orchest yn y carchar fu esgyn uwch terfysgoedd daear, a llunio o'r gell anwar sonedau a'i geiriau gwâr. Heriodd ar lwybrau serth, werthoedd ei oes, a moeseg brenhinoedd. Drwy'r cyni a'r drycinoedd, llais Niclas y Glais, rhugl oedd. I ni'n gwerthfawrogi fel pwyllgor bob cyfraniad ar gyfer y dydd hwn, y cyfraniadau ariannol dderbyniwyd, y gefnogaeth sydd wedi bod i sicrhau bod 'na gofeb deilwng fan hyn i Nicholas y Glais. Diolch i chi gyd am ddod, wrth gwrs, i ni'n gwerthfawrogi eich presenoldeb chi, a'ch dewrder chi i ddod i'r llecyn hwn a'r tywydd fel ag y mae e. Mae yna bobl wedi dod o tu hwnt i'r fro hon, a gynnu misg nhw John Williams o'r Glais. Oedd yn ysgrifennydd y capel lle buodd Nicholas yn weinidog am ddeng mlynedd, A mae'r capel yn anffodus wedi cau a deuddo o'r blaen, ac 'yn ni'n gwerthfawrogi y gefnogaeth ariannol 'yn ni wedi cael o goffre yr eglws yn y Glais. John, mae eich gwahodd chi ymlaen fan hyn nawr.
Wrth gwrs, dwi ddim yn cofio Niklas, ond mae gennym rhyw fath o gof pan oeddwn yn lanc ifanc ohono fe'n dod nôl i'r Glais i bregethu. A gweld e'n cerdded lawr yr hewl a'i gap fflat ar ei ben, yn a'i sandalau a dim socs ar ei draed. Talwir wy'n mynd yng Nghymru, a dweud fy mod yn dod o'r Glais, mae rhan fwyaf o'r bobl yn cysylltu'r pentre â Niclas. Rwy wedi darllen llyfr cynhwysfawr Heaven ac mae e wedi bod yn agoriad llygad i mi, achos doedd 'na ddim syniad gyda fi o'r fath o fywyd roedd Niklas wedi byw a beth oedd wedi ei ddylanwadu e. Mae e'n amlwg ei fod yn dipyn o arwr ac yn ddyn unigryw.

Oedd hwnna wedi drefnu yn fwriadol. Pam dwi'n gweud hynny? Wel, oherwydd 120 o flynyddoedd nôl, pan gafodd Niclas ei eni, mi oedd hi'n dywydd garw. Mi oedd hi'n darane, bwrw gole, llycheded ei. A dyna pam oedd Niclas yn galw hunan yn aml iawn fel mab y trwste. Felly o hwnna'n gychwyn da i'r gyfres yma o ddathliadau sydd gyda ni i gofio am y dyn annwyl yma, a'r dyn angyffredin yma. Ac a rhan o'r dathlu, wrth gwrs, yw'r gyfrol hon, Nithio Neges Niclas, ac i ddangos i chi bod y cydweithiwr wedi bod yn hyfryd ac yn gyfeillgar ac yn war. Fi feddyliodd am yr enw Nithio, a Glen feddyliodd am yr enw ne Neges. Felly, pa gwell dystiolaeth o gyd-weithio clos gyda'n gilydd. A mae rhaid i mi ddiolch fan hyn i un person yn arbennig, oedd wedi gobeithio bod gyda ni heddiw, sef Nan Jones o Wrecsam. Wyres, hanesydd lleol, Ifan Roberts o Llandderfel. Ac mi oedd Niclas yn sgrifennu at Ifan Roberts yr un cyfnod, bron yn wythnosol, am bob math o bynciau, am yr ail ryfel byd, ac am gomiwnyddiaeth y catyn arbennig. P'un a oedd Ifan Roberts yn croesawu hynny, sain gwybod, ond dwi'n siŵr bod e'n croesawu'r sylwadau fydde yno am farddoniaeth ac am sefyllfa Cymru. Mae Nan yn gresynu'n fawr bod hi methu bod yn bresennol oherwydd afiechyd, ond mae wedi anfon nodyn ac mae wedi siarsio fi i ddarllen rhan o'r nodyn, beth bynnag. Cofiaf fel yr oedd cartref fy nhaid ym mod alaw Llandderfel yn debyg i orsaf drenau, a dyna lle y byddwn i yn blentyn ifanc iawn yn sefyll ar y platfform fel petai yng nghanol yr holl ymwelwyr, yn gwylio'r holl fynd a dod. Pobl flaengar Cymru a thu hwnt yn dod i ymweld â fy nhaid, i sgwrsio ac ymddiddori yn y pethau pwysig, dod i gael gwybodaeth, holi ei farn a rhannu profiadau. Roedd ganddo stôr o wybodaeth ac ar un adeg, 4,000 o lyfrau! Cofiaf fel y byddai'n eistedd yn nhŷ fy nhaid yn mwynhau paned, tamaid i fwyta a sgwrs, roedd ganddo bresenoldeb. Dyn i'w weld yn gyffyrddus yn ei groen ei hun. Doeddwn i erioed wedi gweld dyn o'r blaen yn gwisgo cap fflat a sandalau am ei draed, A dim Sane? Oedd, mi roedd yn dipyn o enigma i blentyn ifanc. Dyna chi sylwadau hyfryd, ynddo fe? Ac o'n i wedi gobeithio hefyd y bydde na gyfaill arall yn bresennol, ac oedd e'n dyheu bod yma, sef Gwilym Price o Flaenau Ffestiniog. Ynte, yn cofio am Niclas yn dda iawn yn dod i'r Blaenau ac yn seiadu gyda cenhedlaeth i dad, yn trafod yn pethe ni, fel nhw'n dweud, yn dyfe? Ac yn y draddodiad sosialaidd cryf, wrth gwrs, yn ardal y chwareli. Ond, yn anffodus, dyw Gwilym ddim yn, yn iach iawn chwaith ar hyn o bryd, ac mi oedd e'n dweud wrtha i droion pan fi'n galw ar ei aelwyd e chael croeso di hafal, wyddoch chi mae'n tyfe, dau arwr sydd gen i mewn bywyd. O ie. Gan fel falle byddai'n mynd i'r byd pel-droed, neu byd rygbi, neu beth bynnag. Nelson Mandela a Nicholas y Glais, ac nid o reidrwydd yn y drefn yna, mente fe. Wel, i ni'n falch o weld bod yna lon cared wedi dod o'r blaenau yma prynawn yma, a bod i nith e, Iona Price yn ein plith ni, ac mae'n mynd i rannu cyfarchion gwylym gyda ni nawr. Yng nghyd-destun y llythyr eitha lle dwi jyst darllen rhyw lythyr bach a cyfarchion i chi um, gen Gwilym Price, sef yn Cywyl. Anwyl gyfeillion, mae'n ofi calon i mi na allaf uh, fod yn bresennol gyda chi heddiw, ond yn anffodus mae anhwylder yn fy iechyd yn fatal. Mae heddiw, Hydref y pumed, yn ddiwrnod bythgofiadwy'n hanes a chalendr Cymru a thu hwnt. Diwrnod i'n atgoffa i gyd gŵr mor ddiwylliedig, cryf ei ddeliadau, a chadarn ei farn a oedd Niclas y Glais. Dyn nad oedd ganddo ddim ofn sefyll yn erbyn yr ymerodraeth, rhyfeloedd, a hyd yn oed iawnderau y dyn a'i gaib i ennill cyflog i fyw. Diolch am gael ei adnabod. Diolch am gael bod yn ei gwmni difei llawer tro. A mae hyn yn cyfeirio at Niclas, wrth gwrs. Biti'n garw na fyswn i wedi gwrando drwy dwll y clo ar y Sanhedrin yma ym Mharlwr Dolau Las ar ei ymweliadau cyson. Ac yn angof ni chaiff fod, Gwilym Preis.
Yn dwyn braf bod ni'n medru dod ynghyd heddiw'n bobl o'r Glais a Than y Grisiau, dau ben o Gymru ac yn cymysgu da phobl Pentre Galar a'r Cylch. Dwi am alw nawr ar fy nghyd awdur, sef Gor Nau Niclas y Glais, Glen George i gloi'r rhan yma o'r gweithgareddau, ac mi fydd e hefyd wedyn yn dadorchuddio plac arall Falle bod llawer o chi ddim yn gwybod am hyn, ond mae yna blac wedi cael ei gosod yn y cyntedd fanna i gofio'r ffaith fod Niclas wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol Hermon fan hyn, un o'r rhai cynta, chwap ar ôl i'r ysgol gael ei sefydlu. Ond doedd hi ddim yn brofiad pleserus iawn i Niclas yn ddisgybl yn Ysgol Hermon. Glen. Oedd gwreiddiau sosialaeth Niclas yn gorwedd yn ddwfn yn yr ardal hon. Nos hon rhaid meddwl am gerdd Waldo y Preseli, ble mae'n sôn am y cynaeafu a'r gymuned, cynaeafu a'r cneifio, a'r ardal ble mae'n sôn am bro annibyniaeth barn. Annifio neb erioed a barn mwy annibynnol na Niclas. Sôn yn cynnig mae rhaid cofio mae yn yr ardal hon y seiliwyd ei weledigaeth. Mae'n bwysig hefyd i gofio bod e'n rhan o hen draddodiad radicalaidd Cymraeg. Allwn ni fynd ôl yn bell iawn i honno, mor, mor bell a Pelagius yn, yn gyfnod y, y Rifeiniaid. Ond dwi'n meddwl yn arbennig am wel, Iolo Morganwg, uh, R.J. Derfel a'r sosialydd um, Robert Owen. Mae yna wersi i fynd nôl i weld bod y bobl hyn a gweledigaeth ar hyd y canrifau a mae bryd i ni ail gydio yn y weledigaeth. Ond yn falch heddi i groesawu fy bobl yn ei gor gor wirion Niclas a maen nhw'n ei ail gydio yn yr iaith Gymraeg yn ysgol Aberystwyth.